Dünýäde Türkmenleň taryhy näme dip sorag jogaplar köp bolupdyr. Enşa Allah bir adam Türkmen men diýse bilmesi gerek Türkmen diýmek näme diýmek. Enşa Allah bu günki temamyzda şuny öwreneris Türkmenler hakynda. Türkmenler kim? Muny her bir Türkmen bilmesi gerek. Birinji oçurykda birinji ýerde adam kim özi adamzat ne zamandan bäri bar şuny öwreneris enşa Allah. Kurany Kerimde Allah aýdýa ki bizlere musulmanlara hem-de musulman bolmadyklara hem

Uttagû Rabbekumul-lezî, Rebbiňizden, Allahdan gorkuň diýip. Allahdan gorkuň. Ynsanlar aýdýar ki, Allahdan gork. Çünki padyşahdan, diktatordan, zalymdan hiç haçan gorkulmaýar. Çünki bu padyşahlar, diktator, zalymlar ynsanlardan gorkýar. Çünki ynsanlar birleşip gitse, millet birleşip gitse, meni öldürerler, meni tagtymdan ýykýarlar, meni damagymy kesýär diýip bu diktatorlar gorkýar. Biz şoň üçin musulman bolan adam adam bolan adamdan gorkmaz. Halakakum min nefsi wahida sizleri ýaratdyk bir nefsden diýýär. Bilýäs, taryhda diňe bir islam dininde däl, başga hristian dininde-de hem, ýahudy dininde hem birinji adamzadyň başy nämeden başlaýar? Adamdan başlaýar. Ad, Adam, Adam. Adam aleýhyssalamdan ýaradýar Allah toprakdan. We halaka minha zawjaha, mundan zewjesini, mundan aýalyny ýaratdy diýýär. Howa diýilse, Howa, Howa enemiz diýilse, Ýewa diýýär, rus dilinde Ýewa diýýär, Bibliýada Ýewa diýip geçýär. We we bassa minhuma rijalan kasiran we nisaa, mundan döretdi, dagatdy, köpeltdi, nämani, adamzatlary, köp-köp erkekleri, aýallary ýaratdy, dagatdy diýýär.

Türkmenler, gaýgadyp oturma, dünýäde birinji gezek gämi ye bejeren biziň atamyz Nuh pygamber bejerdi. Musulmanlar birinji bolup dünýä gämi bejerip öwretdi. Şonuň üçin plotnikleriň, agaç ussalarynyň piri diýer Nuh aleýhissalamy. Hem Kuranda bilin ýer ýüzüni suw basanda Allah azze we jelle gämide musulmanlary saklady hem Kuranda aýdy ki, Ve ayetun lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun diýer. Biziň aýatlarymyzdandyr diýer.

Parslar dagady. Bu Hamdan bolsa, Hamdan bolsa, Hamdan bu Hamdan bolsa Negrler, Habaşlar boldy. Na bu taryhda Eziz gadyrdan türkmenler bu aýdylyp duran zatlar, bu berilip duran zatlar. Bu Oksfordda Başga hem ýerlerde, dünýäniň güýçli-güýçli uniwersitetlerinde, Kalanforniýa, başga ýerlerde hem bilmeýär, köp adam bilmeýär muny. Bu gizli, sekretnyý materiallar bular hemmesi. Muny eýle-beýle adamlar bilmeýär. Sizlere enşalla Allaň yzdy bilen aýtyp berip durus, ynha biz gadym-gadym zamandan aýtýarys, habaşlar boldy, negrler. Bu ýahyzdan türkler boldy. Türkler. Ynha türkler. Biziň atamyz Nuh aleýhyssalamyň adamdan gelýäs, beýle gelip ýahyzdan gaýdýas biz. Türkmenler, häzirki türkmenler, türkden boldy. Mundan başga-da gyzylderiler boldy, ýaponlar boldy, mongollar boldy, indi bu tarap ruzy. Türk. Gördüňizmi, men şu Allah Teala, biziň atamyz Ýafes, Ýafesden öňçe Nuh, ondan soňra Adam aleýhissalama barýar, ýetýär. Köp adamlar aýdýar, bu adamzadyň asly maýmyndan bolupdyr, şimpanzeden bolupdyr diýip, bu kommunistler aýdýar. Hä, olaryň ata-babasy-ä doňuzdan, itden bolan olar, emma biz türkmenler adamdan bolduk, adamyz biz şonuň üçin. Inşallah. Türküň. Türk diýmek güýç kuwwat diýmek. Türemekden gelýdi Allahyň yzni bilen. Biz ne zaman islam dinine geçdik indi bari geçeli türküňem taýpasy köp be. Oguzlar bar Oguzlar bar Kypjaklar bar Kypjaklar bar Karahaniler bar köp bularam. Oguzlar Oguzlar ýedi ýüz elli birinji ýylda bilýäsizki Karahaniler döwleti zamanynda bu biziň

Çilleri, şonda biziň türkler musulmanlar tarapda durup, çilileri ýok etdiler, kesdiler, bäş günüň içinde çini öldürip, Taňry daglaryndan o tarapa güm etdiler, dep etdiler. Soňra biziň oguzlar, biziň oguzlar bu islam dini bilen ýakyn tanyşmaga başlady. Çünki islam dininde-de, islam dininde-de tek Taňrylyk bar. Biziň oguzlaryň dini Taňryçilikde-de tek Taňrylyk bar. Ikinji, jennet, jähennem bar, yslam dininde bu oguzlaryň ynanyşynda-da, tek taňrylykda, teňriizmde-de jennet hem-de jähennem bar. Hem-de başga-da başga meňzeşleri bar. Hem-de Kurany alyp okap gördi, oguzlaryň aksakallary Kurany alyp okap gördi, okap görüp, biziň ata-babamyz Oguz hanyň aýdyp giden dini eken bu. Çünki biziň atamyz Oguz han, enşalla geljek derslerde aýdyp berýäs, Bu tek Taňrylyk dine ybadat eden adam bolan. Bajylar aýdýar, Pygamber diýýär, Kuranda Zülkarneýn alaýhyssalam kyssy gidi şo diýýär, geljekki derslerde aýdys. Şonda biziň ak sakgally ýaşulularymyz yslam dinini akylan seçdiler, kabul etdiler. Ondan soňra hemme oguzlar Allahyň yzni bilen, gylyç bilen däl, pul üçin däl, gorkup däl, bu Teňriçilikden yslam dinine geçdiler, yslam dinine geçdiler. Yslam dinine geçdiler. Şonda Yslam dinine geçende, geçende bu Abbasiler, musulmanlar türk i man diýdi. Türk iman diýýär. Türk iman. Türkler iman etdi diýýär. Biraz wagt geçdi, biraz wagt geçdi, biraz wagt geçensoň türk aman boldy, dile golaýlaşsyn diýip.